Azul fell-awen, i wid d-yettwalin akka tadwilt-agi Awal TV, awen iniɣ tanemmirt-nwen imi teqqim yid-neɣ tameddit-agi. Azul fell-awen merra, am akka s-tini azul i gma-tneɣ Muḥend Saɛid Ben Sxerya,

akken i d-nesɛedda acḥal iseggasen di ara d-giti snat am akken di tesdawit n Lezzayer yiwen ubrid i neḍfar syin akin yal wa anida i t-iḍeqqer uɣrum ad d-iniɣ s lferḥ d ameqqran agmatna Muḥend Ssaɛid imi am akken d iṣeggnin-a aṭas ara d-nemmekti ansi i d-nɛedda nekk ferḥeɣ aṭas ass-agi ur k-steqsayeɣ ara imi kan d amyaru imi wakk d aneɣmas d amesǧernan ula d keččini tzemreḍ ad d-testeqsiḍ yettuzma aqla aneɣmas s aneɣmas ad neɛreḍ ad nqeṣṣer ad d-nemmeslay ɣef tira-inek ass-agi ur d-nettmeslay ara ɣef ṛṛadyu imi awal ad t-id-nawi ɣef tmedyazt imi d tamedyazt d nettat akk idles-as deg wayen yeɛnan idles n umdan. Azul fell-ak i tikkelt-nni a Muḥend Ssaɛid. Azul fell-ak Ɛli, nekk ara ak-inin tanemmirt ɣef tinubga-agi-inek, imi ay d-tefkiḍ akka tagnit i wakken ad d-meslayeɣ ɣef ɣef tmedyazt-agi-inu, ɣas akka d tamedyazt tamecṭuḥt, xerṣum-iw ad t-issinen akka wid i ɣ-d-yesmeḥsisen.

Tanemmirt a Muḥend Saɛid, aql-aɣ gar-aneɣ d at wexxam akka eh, am wakken ula d nekkini bɣiɣ ad lemdeɣ ɣur-k tira n tmedyazt imi akken i s-yenna winna eh, afus deg fus eh, taɛkumt ẓẓayen ad tifsus ad lemdeɣ sɣur-k ad tlemdeḍ sɣur-i akka i d ddunit. Ihi yak batneɣ Muḥend Saɛid akken aɣ tanemmirt aṭas ɣef imeslayen-agi i d-iruḥen seg wul ar wul. Turiḍ sin sin imudden isefra n tmedyazt aneggaru kan mu teqqareḍ Auclair de minuit

ulac-it ha ihi ilaq ad nẓer d acu d acu d-yettilin di tsekla s umata awal awal ɣur-k a Muḥend Saɛid tazwara inchallah ad yeldi ubrid ad tuɣal tegnit akken tella akken ad tuɣal tudert akken tella inchallah

akka kra n wungal neɣ ad d-yessufeɣ kra n wumudd akka eh, n tmedyazt eh, di tmurt-agi. Aṭas i yettwaxdamen di tmurt-agi, lameɛna eh, cukkeɣ daɣen mazal ur ttaken ara akka afud ilaqen ur ttɛawanen ara wid ilmeẓyen-agi i yettarun. d ayen yeǧǧan kini ad t-id-sufeɣ di Fransa, ad t-id-sufeɣ i sin di Fransa, amezwaru sufeɣ-t-id di tezrigin Edi Livre n Fransa,

seg imezyazen akka i yesseknen mliḥ ɣef wawan-nsen ɣef ɣef tmedyazt-nsen lliɣ ugadeɣ cwiya kukreɣ i wakken ad ssufɣeɣ tamedyazt-agi neɣ amud-agi amezwaru inu يعني d aqeṣṣer kan sin akka yuɣal d ṣṣeḥ akka d aqeṣṣer kan ila kan d aqeṣṣer laxaṭer ula d tira bdiɣ bdiɣ daɣen d aqesser bdiɣ d yiwet n terbaɛt d lfacebook imuqan group facebook n tsekla d littérature dinna llan kra imedyazen imeqranen llan kra imura imeqranen di terbaɛt-agi n lfacebook ssinaɣ i d-lemdeɣ amek ara aruɣ d acu ara aruɣ amek ad rreɣ aḥulfu-inu ad t-id-dreɣ d tira sin amra i lemdeɣ turart mkul tikkelt akka xedmen akka kra n usental suturen akka si medden si wid i yeglen akka tidrabaɛt-nni i wakken ad arun ɣef sental-agi ayen i yuraɣ iman-nni kan akka turart walaɣ bli yeɛǧeb i medden i wid yellan yid-i yeɛǧeb kra yimyura yimedyazen i yellan daɣen ttwassnen

Nniɣ-as i wacu ur ara at ceyɛeɣ tura nekkini ur skileɣ ara imarni akken daɣen ad ssufɣeɣ amudagi. Nniɣ-as ma yella qeblent qeblent ma ulac ma ulac ur d-nenna ara. Ulac acu txeṣreḍ keččini. Voilà, mbaɛd innulfa-d qeblent yeɛjeb-asen sawlen-iyi-d nnan-d yeɛjeb-aɣ wayen tettaruḍ ad t-id-nsufeɣ.

din din ɣer ṭṭlaba d s tidet ula d nutni ttaken akka lqima i wayen zeddigen donc iɛedda zdat n yiwet akan tesqamut nsen imedyazen d wid yettarun walan walant walan belli ilaq ad d-yeffeɣ suffɣen-t-id s sshala tameqqrant yani ur ruḥeɣ ɣer fransa ur sṭebṭbeɣ ur snenniɣ din din d ayen yefkan daɣen afud ameqqran i wakken ad kemmleɣ deg ubrid-agi ur ssuffuɣeɣ-d ungal neɣ amud-agi n tmedyazt wis sin. Ihi nessaram ad tkemmleḍ dɣa uqbel ad nuɣal kra yessefra axaṭer aknini. Akka xala. Aknini ad d-tawiḍ kra yessefra akkagi s umata kan axaṭer ulama tikwal d isteqsiyen i d-yettuɣalen ulama amaka teẓriḍ win yettarun

Ad tselleḍ?
Ana ana amaɛli. Eh, nniɣ ak suma eh, takkan ad d-tiniḍ eh, d acu d-wwiḍ deg mudda d isefra. Yani d aḥulfu, ad ttaruɣ ɣef kullec. Wissen ma tselḍ-iyi-d.
Sliɣ-ak, sliɣ-ak. Eh, kemmel awal-ik, kemmel awal-ik. Sliɣ-ak. Nniɣ-ak ikini deg tmidasinu, yani ad ttaruɣ ɣef kullec d aḥulfu, ad ttaruɣ ɣef

Acuɣer i nesemɣur, acuɣer ttexsiɣ akka iman-iw di tmedyazt-agi inu, wala. Di steqsayen di steqsayen n tudert s uzal nsen am akka d-nniḍ yenna-as ṛuḥ anida ara iṛuḥ ad steqsiḍ af tmeddurt-ik af dɣa Muḥend Said am akka nettwali xas ulamma turiḍ-d s tutlayt n tefransist lameɛna ad naf ad naf daxel-nsen taqbaylit imi akka akk i d-nniḍ akkagi Muḥend Said tettxemmimeḍ s teqbaylit tettaruḍ s tefransist akka

d ti akk i ɣ-d-isekkren ur zmir ara ad nerwel ɣef annect-agi ɣas ɣas nettuqeddem di tudert ɣas nelḥa ɣas lameɛna iẓuran ad d-uɣalen ad d-uɣalen ur zmir ara ad nerwel seg iẓuran-nneɣ d ayen i yeǧǧan ur iɣ-d-daɣen i yiwen akka s lmeɛna n wayagi ɣef ɣef ɣef tzemmurt d acu tzemmurt tazemmurt ar tmurt n leqbayel i yesɛan yeɛni lqima tameqrant tameqrant nettat i d iẓuran akka tazmurt fka iẓuram d tadamsa d azamul imi di zik-nni d tazmurt i yeṭṭfen tadamsa di tuddar n leqbayel ar ass-agi zzit uzemmur s kra n win yeffɣen tamurt ad yawi akka i d-sari tella neɣ snat n zzit uzemmur snat ar tlat n zzit uzemmur mazal teṭṭef yani deg deg-senna dɣa Muḥend Said ma yella tezmereḍ akka aɣ-d ɣer yiwen usefru akka-gi srid tura t-id ɣer s tefransist ma tebɣiḍ

lameɛna ur d-yeqqim ara kra deg-s ccbaḥa-nni n Inès akk truḥ d win akka ad k-iniɣ smektaḍ-iyi-d yeɛni amek yella wasif zik asmi d-nekker meẓẓiyit amek yuɣal wasif yuɣal am akken asif-nni yewwi-t wasif akka iqqaren zik yewwi-t akka tiksaḥa d awal lɛali yewwi-t asif yewwi-t wasif يعني taluft tameqqrant deg Muḥend Ssaɛid ma tebɣiḍ taluft yeɛnan tawennaḍt imi deg aṭas isaffen ttekksen-d ṛṛmej-nni akken ad t-zzenzen yerna daɣen itaman akk yettuḍeqqaren seg yixxamen ttruḥun s asif akka akka a Xali Ɛli lameɛna nekk ɣur-i asif-nni walaɣ-t iɛedda iɛedda cwiya i twennaḍt iɛedda cwiya i tdamsa yella ɣur-i asif-agi walaɣ-t

Akka i yella wasif-nni zik ɣur-i d idles c'est une tradition c'est des traditions ass-aya ruḥent akkit ass-aya ulac acu d-iqqimen mraḍ deg wanect-agi d aḥulfu ma ad iwali lɛebd i d-ikkren dinna ad iwali lumuṛ-a akkit ad iṭraḥ wul-is ad ittwajreḥ s tidet ayen akka d-nniḍ akka d ayen akk nettidir amek i tettwaliḍ Muḥend Said yezmer lḥal asifni n zik ad d-yuɣal yiwwas neɣ amek neɣ d ayen amek ad yili msiɣ mi ar zdat ad d-yuɣal wasifni n zik amek i tettwaliḍ ur cukkeɣ ur cukkeɣ ara xali ali ad d-yuɣal axaṭer mam tudert tura tbeddel yani mam lɣaci tura

Ihi nessaram a Muḥend Sɛid akka win ara ɣren asefreg-inek, yani ad t-yečč wul-is, axaṭer rnit akken i s-yenna winna, yenna-as yella yiwen yečča ul-is, wayeḍ yečča-t wul-is, nessaram yiwen ad t-yečč wul-is, axaṭer rnit ayen akka d-tenniḍ, mačči kan d tadamsa, d timetti, d idles,

ur nettwali ara belli Qelɛa yettwali-ten s uḥulfu-nnes, yettwali-tent s wul-is, yettwali deg-sent yezmer lḥal ayen ur ttwalin ara medden nniḍen. Tamedyazt nekk ɣur-i si zik qqaren-ak belli d lfen, d taẓuri, s tidet d taẓuri, axaṭer bac ad tessufɣeḍ

Sel ɣef tsekla laxaṭer d aḥulfu d awal lɛali ara tessufɣeḍ ad terreḍ akka d nat akken iqal akken i daɣani d afaji ɣef ɣef ɣef ṛṛuḥ-ik yezmer lḥal yella win i k-iqerḥen ad tt-tessufɣeḍ ad tekkseḍ leqraḥ-nni yezmer lḥal yiwen kra i k-iɛejben akka ad d-iniḍ ad d-iniḍ fell-as aṭas leḥwayeǧ lameɛna ɣur-i deg tamedyazt d asufeɣ d ccɣel am akken d lhedra ssusmi ɣuri d lhedra ssusmi d laɛyaḍ ssusmi si dikri on silence ad d-tiniḍ lḥaǧa ssusmi ad d-ɛayḍeḍ ad d-tiniḍ aqlin da meɛna ssusmi s awal akka s wawal aẓidan ssusmi tikwal daɣen d awal ara d-iṭṭerḍqen axaṭer daɣen tikwal ad tiliḍ amedrar tmesyan am uvulku ad d-ṭṭerḍqeḍ ad d-iffeɣ wawal-nni daɣen tikwal axaṭer in akken tejmaɛeḍ dɣa Muḥend Ssaɛid dagi nwala tewwiḍ-d asefreg ɣef wasif yani tugmeḍ seg wasif ansi d-tettagmeḍ daɣen yani tilufa ma tebɣiḍ axaṭer ad nsemmi tilufa amek as isem-is n taled ansi d-tettagmeḍ akk tilufa-agi ansi d-tettawiḍ anda tettafeḍ

akka yakk tamedyazt di tlufa i d-yura Muḥend Ssaɛid agi d ayen ibanen di tlufa i d-teǧǧaǧ tamedyazt dɣa asefru-agi d-nniḍ ɣef temɣart-agi ma tebɣiḍ ma tezmreḍ ad t-id-tɣareḍ neɣ ma yella wayen nniḍ ad d-terreḍ wis sin ad nadiɣ fell-as axaṭer ur ẓriɣ ara tura anda lat ma tufiḍ neɣ wali win i k-iɛeǧben akka tura uriɣ daɣen ɣef yiwet n temsalt yani yuḥuzan s waṭas d yimnigen-agi mebla lqanun yimnigen-agi imuqarnas-agi lḥerraga i yettmeslaten akka deg lebḥer ttnadin ɣef ttnadin ɣef tudert ttnadin ɣef ttnadin ɣef tlelli ttnadin ɣef ɣef tayri ttnadin kul wacu ttnadin lameɛna aṭas deg-sen i ttnadin daɣen reglen si tmura-nsen ttnadin ɣef ɣef tlelli akteṛ n temɛict aṭas i s-yeqqaren belli yettruḥun

i yeddeggiren amdan akken ad yeǧǧ tamurt-is tawacult-is ihi dɣa
laxaṭer semḥdin ɣad yenneɣ awal inig yani meqqan akka inig neɣ immigration tbeddel daɣenni llun tbeddel ssifa mačči am inig n zik lejdud-nneɣ d imawlan-nneɣ ṣleḥun ɣer fransa ṛuḥen ɣer Fransa ttnadin aɣrum laxaṭer iman-nni ulac ulac amɛic lameɛna ilemẓiyen tura ttwalin ayen nniḍen sɛan tiṭ nniḍen tamuɣli nniḍen ar tudert ttnadin iwakken ad ɛicen ttnadin iwakken ad ddren tudert-nsen tilmeẓi tilmeẓi-nsen

yella wayen yessefraḥen yella wayen yesseqraḥen ad ɛad wigi ṭqiren iman-nsen akka lebḥer akka gad ruḥen ur ẓrin anda ruḥen yani yiwet n taluft tameqqrant i ɣ-iṭṭafaren amek i tettwalam Muḥend Saɛid taluft agiginig si zik aɣ teṭṭafar amek i tettwaliḍ d ddeɛwessu neɣ akka i tura deg-neɣ amek i tettwaliḍ inig-agi si zik

Akka, tilufa-agi am akka d ama d asuni n wasif neɣ ugigimig, tilufa timeqqranen, timeqqranin af i ilaq amdan ad ixemmem, axaṭer ad k-ḥazet, ad ḥazet amdan, yal amdan. Dɣa Muḥend Ssaɛid, i wid yebɣan ad ɣren isefra-agi-inek, anda ara ten-afen? lxaṭer ilaq ass-agi imi ayen akka i txedmeḍ yani kini tajmilt d tameqqrat tewwiḍ-d tilufa-agi akk tewwiḍ-t-id di tmedyazt iwakken ad d-iniḍ ayen yellan axaṭer aṭas ttwalint ur ssinen ara amek ara t-id-inin cetndiḍ-t-id s isefra wid yebɣan ad ɣaren isefra-agi-inek anida ara ten-afen amek ara xedmen akka ad ten-afen

ilaq-iyi nudaɣ akka kra wid iznuzal akka tiktabin lilibrar bac ad nsekcmeɣ lamana lilibrar-agi daɣenni d ay di tmurt-nneɣ tawaɣit-nneɣ d akken kulci icuder udrim kulci icuder ar tjara kulci icuder ar lcommerce ttnadin akk ad rebḥen ma d yili-nniɣ d yiwen akka yettarun akka i yundam dyaz akka nettwassen ara yuɛer mliḥ i wakken ad cnunt tiktabin-nnes, ttnadin ɣer ɣer siwa ɣef ismawen-nni imeqqranen, yettkel belli akka d-yawi taktabt-is ad tnez. Alors que cukkeɣ belli tasekla tamedyazt kullec yeɛni tira ur ẓid ara amek yezmer lḥal ad d-tawiḍ yiwen ur nettwassen ara d ilmeẓyen d amyaru akka ilmeẓyen yezmer lḥal

Euh, seqsaɣ ufiɣ daɣen nekki di kra n libriri euh, si wesya euh, di fransa mačči di mra n libriri lamana izemren ad afen daɣen di kra n libri neɣ ad sutren i bab la libriri-nni izemren daɣen ad sent-id-yaɣ idɣa abeɛda s ttawil-agi n internet d ayen isehlen tura amazon abeɛda wigi yellan di tmura lbaṛa n kra tmurt ssaɛt-agi werɛad ikcem amazon ar dinna dɣa bɣiɣ ad ak-iniɣ tella yiwet n taluft ama akka d-nniḍ win yettarun abeɛda ma yili yiwen ur yettwassen ara mliḥ

tis snat mam tamezwarut tenza akka cwiya meɛna maci ak iniɣ yani tenza s waṭas neɣ wid i s-yettaɣen aṭas d wid i ssneɣ aṭas d imdukkal aṭas daɣenni d wid i iḥemmlen tamedyazt ma ssen akka s-yes axaṭer ur nekk xedmeɣ akka cwiya cwiya la promotion xedmeɣ akka cwiya la publicité deg lfacebook aṭas mhm. daɣen ma xedba akka sseqsan-iyi-d anda t-id neɣ anda eh, ttaɣen-t-id yani ttruḥun ttaɣen-t-id paske ḥemmlen tamedyazt-iw ḥemmlen eh, isental akka ɣef wacu ɣef wacu yettmeslayeɣ aṭas i yettafen deg sblik eh, tamedyazt akka n ṣṣenf akka ajdid ur sɛin ara leɛda neɣ leɛwayed akka qqaren tamedyazt yecban am tagi aṭas i d-yeqqaren belli tecbeḥ ttaɣen-tt-id lameɛna ilaq

Amek tettwaliḍ yiwwas ahat eh, isefra-agi amek i turar s tefransist eh, ad ten-id-terreḍ s teqbaylit ad d-nsel Muḥend Sɛid ad d-yettawi isefra s teqbaylit amek i tettwaliḍ yezmer ad d-yeḍru wayagi neɣ eh, neɣ mazal cwiya cwiya incallah incallah tura yezmer lḥal yezmer lḥal ad ten-id-rreɣ nekkini s teqbaylit neɣ yezmer lḥal ad sutreɣ kra yiwen yifen di teqbaylit ala xaṭer taqbaylit daɣen mačči d alis sehleɣ ala ɛli qlaɣ nekni nexdem aṭas d alis-agi s teqbaylit taqbaylit daɣen mačči d alis sehleɣ mačči kan d awal asin d ttmeslayeɣ s teqbaylit bac ad d-rreḍ ḥulfu ḥulfu ilik s teqbaylit daɣen ilaq ad d-tawiḍ ilaq ad tessaweḍ ameslay ilaq ad tessaweḍ awal ilaq ad tessaweḍ amek ad t-id-tiniḍ mačči mačči d alis sehlen ula dɣa ma yella tura ma

atan nemmeslay-d kra yesefra amek tura tebɣiḍ ad d-taruḍ asefru niḍen neɣ akk-ǧar d kečč ad d-yinin mačči nekk ara yesselḥun tadwilt-agi kečč ɣur-i d kečč i d d-yiniḍ awal-ik akken i k-yehwa akken i k-d-zwara akken i deg tazwara ḥemmleɣ daɣen ad aruɣ ɣef

يعني d ayen akk i yeɛnan isefra-agi akk i d-tewwiḍ d tudert-nneɣ d iḥulfan d ayen akk nettidir mačči kan d ayen i k-iḥuzan keččini iḥuza yinek iḥuza wiyaḍ ass-agi atan nessemlal taɣamsa yakk d tmedyazt akka lukan ad k-ssefra Muḥend Saɛid gar tɣamsa d tmedyazt lukan ad tesɛuḍ lxetyar d acu ara tferneḍ d acu ara tawiḍ acakili
yuɣar yuɣar lḥal axaṭer snat snat n temsal neɣ d sin iḥricen yeḥemmleɣ taɣamsa daɣenni tesɛa lebna-ines tesɛa akken iqaren akken s trumit n lecram-ines si une passion bon d'abord c'est un métier si si nettidir

Akka i k-qqar lqamak zik, ffeɣ ad timɣureḍ.
Ffeɣ ad timɣureḍ, ad tella nsaɛet di teqbaylit, voilà. Ffeɣ ad timɣureḍ. Qqim ad teqqimeḍ akken. Eh, ad teqqimeḍ ulac, ma teqqimeḍ. Eh, a Muḥend Saɛid, ttwalaɣ akka newweḍ-d ar taggara n temlilit-agi, yeɛni nessaram ad ṭṭuqten temlilin-agi, ahat ad ikfu waṭṭan-agi akk ad nemlil, ad d-nawi kra isefra-nniḍen. D acu tebɣiḍ ad t-id-tiniḍ taggara ahat ma yella wacu ma yella wacu ttuɣ neɣ tettuḍ tebɣiḍ ad t-id-tiniḍ imi am akka d-nniɣ iswi-nna d akken wid i d-yeswan tadwilt-agi ad ɣaren isefra-inek axaṭer d isefra s uzal-nsen d tilufa d isental-nni akk i ɣ-yeɛnan i yeɛnan amdan s umata ama di tmurt n Leqbayel neɣ di tmura akk n Tmazɣa neɣ di ddunit deg umaḍal mačči kan nekkni s Leqbayel yeɛna amdan akken yella d acu tebɣiḍ ad t-id-tiniḍ taggara yeɛni wid yettwalin tadwilt-agi i wid iḥemmlen ad ɣren tamedyazt s umata wid iḥemmlen ad ɣren tamedyazt Muḥ Saɛid Ben Sexrya d acu ara sen-tiniḍ? Acak ini ɣali am wakken i tezwar deg-s bɣa ad d-iniḍ daɣenni d akken asirem-inu d akken yezmer lḥal kra wass daɣenni ad aruɣ tamedyazt akka s teqbaylit d asirem daɣenni i bɣiɣ yeɛni d iswi i bɣiɣ ad ssiwḍeɣ ar ɣur-s. Bɣiɣ daɣen ad iniɣ i wid akka iḥemmlen tasekla, iḥemmlen tamedyazt, ilaq ara ad ḥeqren tamedyazt, axaṭer tamedyazt d ayen igerrzen, d ma ag-iniɣ d lɛinṣer n tudert s sin akk-it, axaṭer tudert daɣen mebla aḥulfu mačči d tudert,

mačči ad ayen islan daɣen iwakken yiwen ad yaru ad d-isuffeɣ ayen i glan deg wul-is. Bɣiɣ ad d-iniɣ daɣen akken ad fakeɣ s tagi aqli nettheggiɣ daɣen yiwen wungal incallah ad d-iffeɣ sya kra wayyuren-agi d-yeddun incallah ad yeffeɣ daɣni d ungal i d-yettmeslayen daɣen ɣef ɣef ɣef ɣef yiwet n teqsiṭ yeḍran ɛawdeɣ-as ama cemma lamaɛna d taḥkayt yeɛni yeḍran incallah ad yeffeɣ wagi bɣiɣ ad t-id-sufɣeɣ dagi di tmurt ma yella ufiɣ asabi di wakken ad t-id-sufɣeɣ dagi di tmurt ad t-id-sufɣeɣ dagi di tmurt. Yeɛni si tmedyazt truḥeḍ s ungal tikkelt-agi.

aql-ak d awexxam mačči d abeṛṛani akken i nexdem taɣamsa aql-aɣ daɣ nemlal i tmedyazt yeɛni si tɣamsa ar tmedyazt eh, mlalen wulawen akken neɣ tanemmirt-ik d tameqqrant eh, gma Tna Muḥend Saɛid Ben Sexraya i ɣ-d-imeslayen ɣef tmedyazt-inek wid i d-yettwalin akka awal TV awen iniɣ eh, tanemmirt s waṭas ad nessaram ad nemlil i tegnatin niḍen ar tufat. Tanemmirt-ik, yɛṭik ṣaḥen.